Dwi ar y cledre heddiw, ochre Dyffryn Dyfrdwy. Ac un o cymunede ydy un o brif lwyddianne ein tafarn y mis tro ma. Ond lle ydw i? Lle arall ond? Corwen. Dwi'n mynd at gymuned sydd wedi hen arfer a brwydro'n galed dros eu treftadaeth a'i hunaniaeth. Chi'n nabod y boi ma? Wel, mae'r gymuned hon wedi etifeddu tipyn o'i ysbryd e. Croeso i'n tafarn y mis, yr Owain Glyndŵr, Corwen. Dafydd, siŵr o fod un o'r tafarndde hynna ni wedi wneud ar y raglen. Mae'n dipyn o le. Oes, mae'n glamp o adeilad a mae wedi bod yma, wedi cychwyn yr adeilad yn 1329, da ni'n credu. A mae'n handi bod yr adeilad mewn ffordd wedi rannu mewn i ddau. Yndi. Felly mae 'na rywle i bawb yma. Oes, oes, a mae lle 'wan, dan ni'n cael bwyd i fyny fama 'wan achos mae'r gegi newydd agor a mae'r far eisoes, dach chi eisiau dipyn o sŵn, mae'r pêl-droed a'r rygbi ac yn y blaen. A fel cymuned, i chi 'di llwyddo i ddod at eich gilydd i gael gafael ar y dafarn yma, tipyn o daith dwi'n siŵr? O, ddo'n andros o daith, mae 'di cymryd hirach na o'n i'n disgwyl, dan ni 'di codi dros 170 o filoedd Mewn cyfranddaliade wedyn 'da ni 'di cael grant o dros bedwar can mil gen coff. 'Da ni'n hapus efo ffordd ma'n mynd a ma'r cefnogaeth gan y gymdeithas 'di bod yn arbennig o dda. Gwych iawn, wel, iechyd da Dafydd a iechyd da i'r OG! Iechyd da, wir.
Na le.
Sue, oeddech chi'n gweitho 'ma nôl yn y saithdege, shwt odd 'i amser ynny? brysur iawn, lle boblogydd iawn, o'n nhw'n dod o bobman, neu lot o staff yma, gweithio'n galed ac o'n i'n chwarae'n galed hefyd ar ôl gweithio. Dyddiau da.
Dyddiau da, oedd. Ryan, beth ti'n hoffi am y lle yma? Uh, dwi'n hoffi dod yma i gweld y bêl-droed ac uh, mae'n neis i chwarae pŵl hefyd. Cael cwpl pints a popeth efo ffrindiau. Iechyd da! Iechyd da, mate.
Iechyd da! Wel Dylan, mae lot o hanes yn y tre yma, a cwestiwn gwirion felly, ond beth yw'r cysylltiad rhwng Owain Glyndŵr a'r ardal yma, a Corwen? Ardal yma? Wel, uh, mab yr ardal, um, enwog iawn wrth gwrs, yng Nghymru. Um, un o'r tywysogion oedd dod lawr o'r ochr y tywysogion Powys ac uh, dyma darn nhw o Cymru. Felly bydde Owen Glyndŵr bendant wedi bod yn yr ardal yma? Wel, mae'n bosib oedd wedi cael llymed yma, dwi'n mynd siwr. A chi wedi bod yn rhan o'r pwyllgor a'r grŵp o bobl sydd wedi dod ynghyd i ennill y dafarn yma? Do. Siwr fath o daith ydy hwnna wedi bod? Uphill journey.
Os a waith i wneud, dal i fod? O, mae ddipyn o waith eto, oes, oes. Da ni'n edrych mlaen rhyw tair, pedem mlynedd, mae'n sicr, cyn i ni orffen pob peth. Ond mae'r OG yma o hyd. Yndi, yma o hyd. Winston, ers faint well, o bod yn yfed fan hyn? Ers 1958.
Mae'n siŵr bod y lle yma heb newid llawer, lot o bethau. Uh, Hwna'n bar am o'n comser hynny, just y bar yma. Yeah. Ac oedd Mama'n llawn o yy hen fobol 'de. Mae'n siŵr bod e'n neis i chi cael gweld bod y dafarn dal ar agor heddi ar ôl yr holl flynyddoedd 'ma. Felly mae fod 'de.
Ie. Iechyd da Winston, diolch yn fawr i chi. Iechyd da i ti mêt. Iechyd da. Iechyd da.
Tafarn hynafol, ond perchnogion newydd sbon. Gallen ni aros trwy'r nos yn gwrando ar y straeon,